Inti ser iżgħażagħna l-ward numru sitta, Mrs. Nelson. Kellha bżonn tiġini b'wiċċ il-ġid. Ħares, mhux għax qed nibża' ta' ngħid hekk. Dażgur li le. Fi sptar ċkejken bħal ma hu dan ta' San Valentinu, ser ikollok attenzjoni personalizzata.

Għandu jmur tajjeb bihom. Kollox sew props. U inti Sur Calafato, jaqgħu qed tara l-anġli? Għadek ma waqafx titbissem. Fin top time. Għal daqxem qabadni xi professur. Għandik raġun ta' imma minni ma tarajtek tilabata wieħed mitluqek ma flaħċ iktar. Joqgħod kwiet. Dejt ngħidha ra sieħbi vera attur tajjeb. Ħa ngħidlek ta' ma nafx żammni billi ninfaq għal kollox. Qatt ma niftakar x'qal. Kors tal-pilloli għall-enerġija qal. U x'hekk, smajt bħali int? Kors ta' pilloli ta' tħarrik. Eh, biex jgħinuni fit-telqa li għandi. U hija mhux xi ħaġa hekk. Ġibniha żewġ. Eh, inti mhux hekk ridt. Biex fuq il-parir tiegħek. Eh, kollu ħtija ta' dik l-infermiera Teresa. Isma' ġennitek rasta. Oh, Teresa, Teresa, l-ħin kollu nqogħu norqod. Wiċċha quddiem għajnejja l-ħin kollu. Tara xejn. Ara vera ħasra li tara biċċa raġel bħalek hekk isek ħaxu. Tifqanix, ta. Tifqanix għax jiena kull fejn nara mara qisni ġbara. Lanqas temmen. Imma kull min jarak jaħseb li l-qilla tiegħek kif kollox qiegħda. Ehm, issa daqshekk, issa b'dal-kors li qed nieħu naħseb li għandu nimbuttan 'il quddiem mhux ħażin. Bil-pilloli żgur. U mbagħad b'Tereża mdefsa fin-nofs ħa jkollok bżonnhom ħa ngħidlek, ta. Isma', isma', kurżità. Inti minn dejjem hekk kont? Minn dejjem. Ommi hekk tgħid. Illi jiena kull meta nara mara dejjem nimxi rasi baxxa lejn l-art. Mhux talli hekk. Kont żgħir kont nara tifla fit-triq, kont nidħol nixri 'l ġewwa. Imbagħad tfaċċat Tereża. Ah, Tereża, Tereża. Hi u l-ħarsa tagħha. Imma issa beħseb nibqa' l-farrixi, ta? Ma jidhirlekx li naqra tard biex toqgħod f'għall-farrixek issa? Issa daqshekk. Oj, oj, oj, ikkalma, ara, agħmel dak kollu li qed tgħid. Imma ara ma nismax li għamilt xi praspura, ta? Jiena nippreferi noqgħod nisimgħek tirrakkonta l-affarijiet li tagħmel u d-daqqiet ta' ponnu nisħajlek xi Rambo, milli nisma' li għamilt xi praspura b'dak il-pinnoli li se tibla, ta? Iva? Se nibda nkun fl-offiċċju mela? Eħe, tkun tista' tkellimni tul il-ġimgħa kollha. Iva, se nkunu qegħdin hemmhekka biex nilqgħu l-ilmenti tagħkom. Kolossew, basta ċċempera l-appuntament, eh? Grazzi. Grazzi ħafna. Saħħa. Ma tistax tgħid li nieqes mill-enerġija, mhux hekk? Imma mill-melħ nieqes żgur. Insomma ara, il-professur eżaminah u ddeċieda li jibdilu kors ta' pilloli. Tajjeb, la l-professur iddeċieda hekk, aħna mhux se mmorru kontra l-kelma tal-professur. Mela issa niġi miegħek u għidli x'pilloli se nagħtuk, tajjeb? Imma qabel ċens xtaqtek tiċċekkjali. Fejn? Fejn? Fejn noqgħod bilqiegħda. Ole, ma jistax ikun. U ejja ċens, naf li tinqala' għal dil-biċċa xogħol, x'kieku ma kontx nistaqsik żgur. Ninqala' ninqala', Biex niċċekkja wara, imma lanqas qed nemmen lil widnejja. Għas-sid tal-karozza kont qed ngħid, ha? Eh, għas-sid tal-karozza. Qed ifixkilni waqt is-sewqan. Eh, mela, mela probabbli, probabbli qabżitlu xi molla bħalma ġieli taqbeż lili. Qed tara diġà jaf mingħajr ma ra? Aw, ha, hawnhekk għandek iċ-ċwievet, mur iċċekkja. U kif tlesti, ejja sibni l-ispiżerija, tajjeb? Iva, kollox sew ners wassallu ħalli f'idejja. Prosit. Xi waħda ta' Mazetta kont se noħroġ. Li kieku l-injoranza tixgħel hawn Malta ma jidlam qatt. Interessanti din l-espressjoni. Ċertu klijenti jippretendu li għandhom ifiequ mingħajr ma jagħmlu l-kura. U l-kors tal-maġija qatt ma ħadtu int? Tifhimha li dak li jkun jipprova jevita l-iskomdu u d-dwejjaq li ġġib il-kura imma. U tilqas qed tagħti kas dak li qed ngħidlek. Donnok ingranajt sew inti mhux ħażin hawn. Kif sejra? Darbtejn u nofs aħjar milli xtaqni ċertu professur. Ara, ejja nagħmlu patt. Illi meta nkunu hawn nitkellmu biss fuq dak li għandu x'jaqsam mal-isptar. Ftehemna? Kolossew, ftehemna. Ara, fuq dil-karta hawn ilment. Kmieni. Ilment ġej minn wieħed li ġie biex jara pazjent ħabib tiegħu. Dana qed jgħid illi meta ġie ma sabx fejn ipoġġi bilqiegħda. Allura? U konsegwenza ta' hekk qed jgħid li qabdu uġigħ kbir f'daru. Imma ma jidhirlekx illi dan ilment banali? Skużi, taf, dan huwa lment ġej minn membru tal-għada li tagħha jien rappreżentanta. Membru fantażma. U miskin qed jgħid ukoll illi dam aktar minn nofs siegħa bil-wiefqa fuq riġlejh. Jekk kien bil-wiefqa, bilfors fuq riġlejh li digo le? Osservazzjoni vojta, ruħi. U dan qed jgħid li nserta jbati bl-artrite. U qed jilmenta wkoll li stenna aktar tolleranza minn min suppost hu edukat għax kif poġġa fuq it-tarf ta' saqqu, Nurse Vassallo ħatfitu b'leħen arroganti. U ejja għidlu. Tajba wkoll, flok ma tissimpatizza miegħu, hey! Jien jidhirli li Nurse Vassallo kellha raġun tikkoreġih. Ir-regoli tal-isptar ma jippermettux li l-viżitaturi joqogħdu bilqiegħda fuq is-sodod tal-pazjenti. Taf sakemm ma jsir xejn ma hux sakemm jiġu pprovduti l-putruni fejn il-klijent ikun jista' ipoġġi bilqiegħda. Issa iżżejjed. Jien jidhirli li hemm siġġijiet biżżejjed, m'hemmx għalfejn ikollna l-pultruni wkoll. Kolossew, Nimxi mod ieħor mela, aktar bil-miftuħ, aktar trasparenti. Issa ġejja bil-lingwaġġ parlamentari wkoll u ħallina. Proposta tal-Għaqda Viżitaturi tiġi rrifjutata. Il-Professur Paul Bonello li bħalissa qed imexxi tim mediku fl-Isptar San Valentino iwaqqa' żufjett proposta tal-Għaqda, ċoe Ilment ta' Membru. Nista' nkun naf fuq ex qed titkellem issa? Stqarrija li ħa nibgħat il-istampa għada, Sur Professur. Inti fis-serjetà qed tgħid toħroġ stqarrija hekk għal sempliċi raġuni li flok pultruni għandna siġġijiet? Ma tistax taqbad u tieħu deċiżjoni hekk ta' kafkaf. Iva, din ma ħallejtx triq oħra x'nagħżel u xejn. Kollox sew, kollox sew. Ara, tini ċans għandi biċċa xogħol neħlisha, imbagħad inkomplu nitkellmu fuq dan l-argument wara. Grazzi, grazzi ħafna, Sur Professur.

Bi żball. Biex noqtol l-assassin flok bil-pistola għaliex bis-sikkina, lest għalih hekk. U xi ħadd minn ġewwa għamillek ħossa sparatura ta' pistola. Nisma' bum! Dak il-ħin kif rajt is-sikkina jiena l-laqwad. Sparat is-sikkina! Biex minn għalik tirraġa l-iżball tal-isparatura. U tittara s-sala dak il-ħin, minn kulħadd tinfaqa jitħaq u qed ngħidlek, Minn dramm biddiltulhom f'ħarsa, tista' taħseb? Il-purtiera ngħalqet wara żewġ minuti! X'ġara? Spiċċajt nagħmel kollox, hawn ara ċeħlew. Bord nar bħalissa. Nista' nkun naf x'inti tagħmel dik l-iżgamberla fuq il-wheelchair? Ma tagħhiex xi attakk tal-qalb tight chance. Xi tridu jiġrilha? Bagħtuni biha isfel. Missu jarak il-Professur, Iwa, ta' raġel toħroġ ġovan, bħal ma ħriġt ta' raġel l-aħħar darba, meta raħk għaddej bil-wheelchair mimli files. Għandu jkun inti mlebleb biex xi ħadd jorik il-bieb ta' barra, hu? Ukoll. Mela le? Nispiċċa nitkeċċa minn fuq. Jekk sa tibqa' sejjer b'din l-attitudni tiegħek, hekk sa tispiċċa iva. Imma dak taf għaliex hu x'ċens? Għax aħna li naħdmu hawn ġew mhux kapaċi neqfulhom waħda u sew. Kieku għandek il-ħin u nitkellmu naqra tara kif ma jibqgħux jittrattawna b'dak il-mod. Ħin għandi, Giovanni, imma taf għalfejn? Biex immur f'Ward Number Two. Ħalli nkompli nqassam il-pilloli lill-pazjenti. Fadalli nagħti tal-pazjent Billy Calafato. Kull meta ntektiklek dwar id-drittijiet tagħna, Taqleb il-kliem, int ġens! Tikkonfondix. Għad jiġi żmien, ġovan, meta nieħdu d-drittijiet tagħna. U issa dabbar rasek b'din l-iżgambella u neħħiha minn hemm għax hekk arak il-professur ta' hero toħroġ. Mur, mur! Renzo, meta ġej bil-pinna li ċenso? Naħseb baqa' riqed. Awlu l-Imgħallem, Kieku qatt tiġina b'xi trolli pastizzi inti, ċe? Jew xi Swiss roll. Ħalluni tqabżu iliex intkom taf biżżejjed tqabbiż ili Jovan dolodu. Xejn ma tistax tara. Dejjem jeqred, dejjem irid. Jippretendi. Għaliex jiena lħaqt direttur ħaddiem. Da għandi naqdih mill-pexxu. Mill-koxxa, ċens. Insomma, mill-koxxa agħti qabbiż ili u jtella' ħomli taf x'affarijiet dawn. Xejn, min għalih li da trid tagħmel hekk kif ifittillu moħħu? U xi kultant tiġini l-ħajra li nirriżenja, taf. Imma mbagħad l-għada ssebbaħ u tbiddel id-deċiżjoni. Ma nirriżenjax, taf għaliex hu? Taf int? Le, inti taf. Ma nirriżenjax għax b'hekk bis-saħħa t'hekk inkun naf x'inhu jiġri hawn fl-istaff.

Għalija ma għandek xejn? Ejwa għandi, ma mux jena, nezva sallu għanda injection lesta li. Mela ħasra tfakkarni. Stajt kewa għu. Isma, dawka eh. t-tieħu, sewa, t-nejn kull sija, kem għalli, ejwa, inti xu t-nejn. T-nejn kull sija, anki bil-lej, taf, għandek murtajja bżgur, bat wara kellimni. Mm. Għatta kem sa jipporga bihom. F'kelma waħda n-namrajt daqs qattusa f'jannar, wieħed nitlaq u tnejna qabad. Mbagħad iltqajt ma' Steve u ġibidlek ir-rigni. Iżżewġtu bqajt noqgħod miegħu l-Ingilterra. Kemm iddum tiġri u tiċċaċċra badak u mal ieħor. Minu mejjet tal-qatra u minu mejjet fis-sani. Għatlek u spiċċajt hawnhekk biex tispiċċa tqalla tiegħek fuq dan l-iskol fil-Mediterran. Ridtu Malti, mir-raħal u mgħammed fil-parroċċa ta' Nagħta Fuq għax għadni sal-lum inżomm magħhom. U bħal m'għedtlek, peress li m'għandix familja, krejt flet u bqajt noqgħod ġo fih sakemm għalaqli ż-żmien biex niġi hawn. Isma', inti tidher daqsxejn mħarrka wkoll, ta? Mħarrka iva, għax il-gwardjani lokali għadhom kemm ħarrkuni għax ħżint il-bankina! Ara t-tix tħallini, Nadia! U ejja, xebba, taħdem, karozza tiegħek, dar tiegħek. B'daqshekk! Ma tix tiġi tgħidli li m'għadekx trid tu? Għadni s'issa indur u nhuf mal-qaddisin irġiel u nisa biex forsi xi darba jisimgħu t-talb tiegħi, imma s'issa ħadd għadu ma ġie għax naħseb kollha neqsin mis-smigħ, lanqas ħaqq dawk ix-xemgħat li ħlejt. U le, l-importanti li ma taqtax xiesek, Therese. U nibqa' bit-tieqa mbexxqa, noħlom fuq ruxmata ta' prinċpijiet u kavallieri, twal, qosra, ħoxnin, irqaq, sbieħ, koroh, insomma, Taf inti aħna n-nisa, imma s'issa, għadu ħadd ma ġie, u t-tieqa mbexxqa biss baqgħet. U le, li ma sarx s'issa. Isir f'għeluq il-mitt sena, meta l-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni jiġu jippreżentaw l-bukketti tal-fjuri. Vera fi ktibt. Għinni naqra ħalli nserraħ. Mela, le, inżel bil-mod. Isma' Nadia, ħa ngħidlek, ta. Hawn pazjent, donnu tefa' għajnejh fuqi. Qed tara? Iva, u Battu jnemmsli. Meta jiena nżilt apposta taħt is-sodda ta' Prasi ħa nġib il-patella u Battu. Mela x'int tistenna allura? Mela hu tliefu. F'liema sens imma? Li jrabbi naqra l-ħila u jkellimni mhux meta jarani xejn ibaxxi rasu. U kemm int ser tagħmel stfida? Isma', ma nagħmlux mod li nser ta' wieħed minn dawk l-iskruplużi ta' l-għaqdietu. Hm, jew raġġi ħarġin minn wara widnejh. Fih ta' l-għaqdiet. Issa ħawwadtni Teresta. Għax ħa ngħidlek, dak anke l-ħabs kien kollu muskoli u tpinġija. Imma mbagħad meta tersaq mara ħdejh, jagħmel taħtu. Skers mara hi, m'hemmx tara. Kieku mill-bogħod kollox sew, għax lanqas jerħaq jarani, imma mbagħad hija meta nersaq lejh biex forsi nbissimlu. Biex turih. Bin-nixfa li għandi, baxxi rasu, ibewweġ 'l hemm biex tara kemm hu bastit. Mit-torok. Ara ħa nħallik Nadia, Ħa nkompli narak aktar tard. Grazzi, hi. Tgħidixlek. Għax rajtkom tħarsu lejn xulxin u titbissmu b'mod malizzjuż. Rajt ħażin. Int għandek bżonn tmur għand speċjalista tal-għajnejn u jagħmillek muċċali. Fissazzjoni din tiegħek. Alluċinazzjonijiet. Disturb mentali akut! U jien li kont minnek nirringrazzja l-Alla li m'iniex miżżewweġ ma' mara ċerċura! Dak talent li lilek kien ikabbarlek il-personalità. Imma m'hemm x'tagħmel. Le, iżda żgur li hemm x'tagħmel. Biex ngħidlek is-sewwa jiena kont qed nikkontempla li hemm. Li tieqaf minn dal-paroli żejda darba għal dejjem. Li nitħabbeb ma' Nurse Vassallo biex nieħu kors ta' pastażuna u mbagħad tara int. Ara Pamela, tinsiex illi fuq kollox konna għamilna patt. X'inhu x'patt u għaliex? Il-patt li għamilna li meta nkunu hawn ma nitkellmux fuq kwistjonijiet familjari. Hawnhekk jiena nkun il-Professur Paul Bonello u int il-Presidenta tal-Għaqda Viżitaturi. F'kelma waħda, il-battibekki bejnietna ma jsirux hawn fl-isptar.

Dażgur mela le, ħallina ċens. Tefaħħa hu. Jekk xbajt taħdem hawn, mur sib xogħol ieħor, Ġovan. Ma kellimtux kif jixraqlu, għax bżajtu niskandalizza lili nnifsi. Mela, Sur Direttur Ħaddiem, għadek ma tafx li jien għomri u żmieni qatt tajtu innaddaf u nsefter u nħabbat wiċċi mal-pazjenti? Mela, aħjar jara s-Sur Ċensu kif se naraw kif ħa nispiċċaw dil-biċċa xogħol tal-flessibilità, dik għandu jara Sur Ċensu. Sur Zovan! Sur Zovan! Salta barra! Hawn xi ħadd? Hawn xi ħadd? Hawn jiena, imbsarni f'saqajja. Is-Sur Zuvan! Is-Sur Zuvan! Aqgħad tolok issa qed ngħarrfek aqgħa' rasi! Inti x'ġejta, mela? Inti mhux suppost qiegħed wiċċek 'il fuq fis-sodda x'tak, x'inniel tak? Sss! Tiksif nejs! Tiksif nejs ja ħasra sud! X'fadixtekx, mela inti mhux diġà mikxuf? X'hix jafek qiegħed tagħmel hawn ġew dak li għandek tgħidli? Ħlabt ħalba, Sur Zuvan! Ħlabt ħalba! Nistaq nitolbok f'apowl! Lili kont se ngħidlek x'titlobni! Imma għaliex qed toħodha daqshekk bi kbila, Sur Ġovan? Għax il-vapuri issi Malta trid tmur titlobhomlhom mhux għandi. Kollok, kollok zuzzati int! Jien? U inti le? Inti, eh, inti bużullotta, minn fuq s'isfel bħalissa, ċum! Naf li għadek m'għadtlix, tak!

Ċumm pumm jiġifieli hekk f'daqqa waħda, Sul Zofania Hasla, ikollok ħniena minni u ara x'ser tagħmel għaliex ma nistax noqgħod bi kwieti! Eh, mela hawnhekk sibtna xi ħarem. Isma', inti ma kontx hekk meta dħalt hawnhekk? Naf li ma kontx hekk, qattgħulok, imma issa hekk! Ja Hasla,

Ċens. Niefaħ lil rakt ixxawwat. Rajtu? Rajtu? Lil min rajt? Liċ-Ċiniż, qed jiġri kemm jiflaħ ma' kullimkien u wara kull waħda li jara. Jiġri. Pulizija, ċens, nagħmlu rapport lill-pulizija. Ara, hekk kalma u ħallek mill-pulizija, trid? Jiġri u mitluf minn sensih għal kollox. Jiġri u mitluf minn sensih iċ-Ċiniż! Ma jistax ikun ta. Naħliflek fuq l-irġolija tiegħi, Ġez. Mela ma tantx għadek fuq xiex taħlef. Imma għaliex mhux qed temminni, Ġez? Għax ma jistax ikun. Iċ-ċunk bħalissa jinsab wiċċu 'l fuq għax tajnieh kors ta' trankwilaturi sewwa biex joqgħod kwiet u lanqas jista' jiċċaqlaq mis-sodda qiegħed hemm stirat u jekk ma nqajmuhx aħna ma jqum żgur dak. Qed ngħidlek ġenninni u bellaħni, Ġez. Waħħal f'rasu li jrid waħda biex jinfexx jinħakk magħha x'waħda din. Ara issa ħallejk mhix waħda din hi, tu ikkalma diġa għadtlek, fhimt? X'nikkalma nikkalma meta naf li fl-isptar għandna pazjent mimli f'boxxla xi għaten ġo fih. Mhux talli qed jiġri wara kull waħda, talli mitluf minn sensih, ninsabu f'periklu kbir, ċens. Santa Barbara x'waħda din! Żdiedet x'waħda din oħra, ma x'waħda din tiegħek, ċ. Ċiniż naqta' rasi, Teres. Iva hu, kollu kemm hu. Qed tara, ċens? Jien ili ħasra nitlob biex naqla' grazzja. Li jinqala' xi ħadd jiġri wrajha. Imma mhux hekk, x'waħda din! Tgħidli qalbi l-grazzja bil-maqlub qlajtha. Nista' nkun naf x'intkom tbażżru intkom it-tnejn, eh? Jien ili ngħid u nitlob. Li jkollha xi ħadd jiġri wrajha. U da xi ħadd inqala'. Imma mhux bħaċ-ċunk, x'waħda din, jiġri warajja. Anzi, ma nafx jien kif irnexxieli niżgiċċalu! Isma' dana vera li qed tgħidu intkom? Da għadu qed jaħseb hekk jemminx jew le, taf, Teres. Kollox sew, kollox sew. Għajdu li fejn qiegħed issa. Ah, ma nafx min jista' jgħid, ma jiżab kull imkien, kull imkien jidher. Isma' ħejja, jentkom sa tżdumu tiżżufjettaw bi, aħna fuq iċ-ċunk qegħdin nitkellmu jew fuq Sant Antnin qed jidher fejn qed jidher, assa tqabżu ili issa tafx. Ma imma kull imkien qed jgħid, xi ħin qed ikun żgur, issa araw sa tagħmlu. Tiżżattad ikollok ċens, x'ħa nagħmlu? X'sa nagħmlu? Xi trid tagħmel, insibuh qabel iħarbtilna sptar, hu xi trid tagħmel? Il-ġiri ta' ċunk kien jonqos hawn, mhux biżżejjed għandna x-xogħol jiġri bina hawnhekk. Kollox sew, mela ċensu ż-żetat irid ikun, hu? Tajjeb. Ċensu ż-żetat jieħu ħsieb din l-affari wkoll, mela issa tridu tisimgħu x'se ngħidilkom jien. Int, mur fiċ-changing room u oqgħod hemmhekka stenna l-ordnijiet tiegħi. U inti ejja miegħi. Ħalli jekk naqbdu, flok noqtlu żżommni int. Tajjeb, tlaqna. Mur, ejja, fuqha xogħolkom, tlaqna, imxi.

Ners, ners vassallo, ne? Ners! Ners! Kif iridi? Mhux hekk biss profs, imma bħalissa qed jiġri mal-isptar kollu isu żiemel sfrenat u ħadd ma jista' jżommu. Ġifieri ma jista' jżommu ħadd. Ġifieri ħadd ma jista' jżommu. Ħa ngħidlek profs, Jien qed nibża' mmorr f'ward numru sitta ta' biex nagħti titwila. Biex tagħti titwila mill-gallarija għall-ġol parking u jekk tara li ma qed jarak ħadd iddabbar rasek lejn id-dar kif tagħmel is-soltu. Le, profs, biex nagħti titwila lil Missis Nelson. Imma din mhix lealtà, skużi. U dal-povru Chung għaliex qed iġib ruħu hekk? Ħa nikkoreġik naqra, profs. Tikkoreġini għaliex? Għax mhux hu l-povru da, imma aħna. Inti mid-dehra taf xi ħaġa aktar milli għedtli. U għax Biex inqermija l-profs anki wara japprova jiġri, tifhimni int ma nistħix minnek. Mela dan ċung bilfors li qed ibati minn ġibdiet maskili eċċessivi? U Ċensu, Ċensu fejn hu? Ċensu qiegħed ma' Ġovann, jiġru mal-isptar kollu jippruvaw isibuh u jaqbduh, imma l-ewwel iridu jsibuh ta. Imma allura dan ċung f'daqqa waħda sar hekk inviżibbli? Ma għadek m'għedtlix il-għaliex dan John qed iġib ruħu b'dal-mod? Għax qalu qabżitlu ċ-ċing għandu jkun u qed jipprova jaqbad ma' xi mara. Ah mela, x'ġara? Ikseb! L-isptar għaddej minn diżastru u int hemmhekk bil-qiegħda f'frisk isek ħassa, qishu ma qed jiġri xejn għalik! Frisk bħal ħassa xejn, u biex ngħid ukoll, Dottor Trapen. Ħa tibqa' mċappas hemmhekk bilqeda qishom qed jiġri xejn! Xi tridni nagħmel issa, nqum immur niġri forsi naqbdu jien lil Chung mela jekk iħallini? Inkur, nimmaġina lil Chung b'ċaqliqa sesswali eċċessiva jiġri kemm jiflaħ warajja! Ieqaf, ieqaf, tkomplix, nista' nimmaġina. Allura ħa tibqa' hemmhekk, qum ħaffef! Xi tridni nagħmel issa, noqgħod nistenna li jikbilli xagħli bħal Sansun mhux biex iwaqqa' t-tempju imma biex iwaqqa' l-isptar San Valentino? Forsi Chung jieqaf mill-ġiri u naqbduh ma jkomplix jiġri aktar! Ejma kemm int antipatku, mur!

Hawn ġara xi ħaġa dalgħodu? Kull ma naf hu li kulħadd qam jiġri dalgħodu u int isek li mgħaxxex. Issadda kollox? Naħseb hi. Mela ħa norqod. Orqod int.

ċens kompli. Mela, interessanti fil-veru sens tal-kelma. Iva kompli għaj ma ċens, għem seddu mġejja. Mela, umbat ersaq taf jien bil-mod, il-mod ma ħallitu xinduna, għamil bħal dak tal-films, bħal l-artist, ġismu, u dak xwazzer kraker. Schwarzenegger! U iwa, dak għax mux deletta ta' għom jien, ersaq bil-mod u f'daqqa u għahdana. biss fuqu. Naqbadlu għonqu, bdejt ngħafasulu, ngħafasulu, sakemm ċeda. Naturalment żammejtu taħtek bis-saħħa kollha, sakemm spiċċalu l-ħabel. U Chung jgħajjat, Aj ma Honky, sa tifkani jafas la sensu. Povru proxxmu Ażjatiku, eh? Bħas-soltu, ċensu irid ikun għal biċċa xogħol bħal din? Veru Ners, veru. Insomma, dak iċ-Ċiniż kellu bżonn dergħajn robusti daqs ta' tliet irġiel f'daqqa, eh? Dak huwa don, li ssibu mlaħħam f'senzuzzata te, kon tutto rispetto għal dawk kollha u hekk kull wieħed u waħda minna li hawn ġew, eh, ġifieri. Inkluż jien, Sir Kelly. Mela, mela. Charles, għadek ma qttilhomx kif saret din it-taħwida kollha? Tassew, Charles, kompli għidilna issa. Għidilna, ejja. Mhux aħjar nżommuha bejnietna. U hekk issa, Charles, għidilna issa. U għidilhom, Charles, kif sar l-iżball. Mela kollox sew, ħa ngħidilkomx kull ma ġara, nuqqas ta' ħsieb, nuqqas ta' attenzjoni. Il-pilloli tranquilizers li suppost kelli nagħti lil Chung. Tajthom lil Renzo. Renzo. U l-pilloli tal-enerġija estensiva li kelli nagħti lil Renzo. Bellejt u fl-iżball lil Chung. Bid-differenza li spiċċajt ruħi f'salt inkwiet.

Ninsabu f'periklu kbir, Ċens. Santa Barbara, x'waħda din? Żdiedet x'waħda din oħra ma' waħd x'waħda. Issa laqsek. Oj, oj, oj, ikkalma. Ej, ħallu l-ħanajda. Ilu l-ġurnata kollha sejjeriet.